Diolch am ymuno gyda ni heddiw uh, ar gyfer y podcast yma sy'n ni'n mynd i fod yn lle ni'n mynd i fod yn trafod a ddysgu ag arweinyddiaeth mathemateg yng Nghymru. Um, Gary Jones ydw i, a fi'n arlygydd gyda gestyn sydd yn arwain ar fathemateg. Yy ac yn ymuno gyda fi heddiw ma' dau bennaeth adran mathemateg cyfredol yng Nghymru yy dau berson doeth iawn sydd â llawer o wybodeth yn y maes yma. Yy os ydych chi fodlon cyflwyno'ch hunen, Alaw, ddechre gyda ti. Diolch am y croeso.
Yym Alaw Ifans ydw i, pennaeth yr adran fathemateg yn Ysgol Bro Morgannwg yn y Barri. A Doctor Gareth Evans ydw i, dwi'n Pennaeth Mathemateg yn Ysgol y Creuddyn yn Gogledd Cymru. Diolch yn fawr i chi, a diolch am gytuno i ddod i drafod uh, canfyddiadau'r adroddiad thematig, a dyna beth fydd y prif beth o'n i'n trafod heddiw, sef uh, y prif ganfyddiadau. Nawr, un o'r prif ganfyddiadau oedd bod yn gyffredinol, er bod ni'n cydnabod athrawon yn gweithio'n galed, yn trio gorau dros ddisgyblion yng Nghymru, bod ansawdd yr addysgu'n rhy amrywiol, a felly disgyblion ddim yn gwneud digon o gynnydd. Um, nawr, os ydyn ni'n sôn am addysgu da, a fi'n credu bod dyna beth yw'r prif peth dwi'n mynd i'n siafod i'r chi heddiw, um, mae rhaid i hwnna ddechrau gyda'r cynllunio. Nawr, ddothon ni eich ysgolion chi yn ystod yr ymweliad yma, a dyn ni wedi bod yno ar, ar lygion craidd fyd. A rhai o'r pethe 'dyn ni'n gweld ydi bod 'ne ymarf- arferion da iawn yn myn' mlaen yn y ddwy ysgol a felly un o'r pethe pan o'n i'n draw ar yr adroddiad thematig yym wel adroddiad thematig yy a law- nathon ni drafod cynllunio a ma' hwnne'n graidd i bopeth o ran addysgu mathemateg da. Ti mo'n sôn wrtho fi beth o' ti 'di dweud y diwrnod 'ne yym achos o'n i'n meddwl bod o'n taro deuddeg o ran y cynllunio. Ie felly so wrth bo' fi'n cynllunio topic fi'n meddwl am y cyn gwestiynau fi moyn bod y disgyblion yn gallu ateb, a wedyn fi'n ateb nhw yn unan, a wrth fi ateb nhw fi'n meddwl, oce, okay, beth ydw i moyn bod y disgyblion yn llwyddo i wneud, sut ydw i'n mynd i wneud hwnna, a wn i beth bydd y problemau bydd yn dod lan, a sut ydw i'n dod dros y problemau. So, i wneud yn siŵr bod y disgyblion yn cyrraedd ble fi moyn, byddai wedi torri'r topeg lan i ddarnau. So yn dechrau gyda'r gwybodaeth maen nhw'n gwybod a adeiladu lan i gyrraedd ble maen nhw angen. A o'n i fi'n meddwl amdano pa wybodaeth blaenorol sydd gyda nhw, pa wybodaeth bydde'n ddefnyddiol, achos fi ddim yn meddwl pob tro bod e'r pethau mwyaf amlwg sy'n sefyll mas. Er enghraifft, os fi'n dysgu um, lliosi ffurf safonol, fi'n adolygu rheolau indexau gynta, achos yr un sgiliau yw e, jyst wedi cael ei gymhwyso mewn i cyd-destun arall, so fi'n meddwl pa wybodaeth sy'n mynd i fod yn ddefnyddiol i nhw. A wedyn unwaith fi wedi torri fe lan, fi'n meddwl amdano, ok, y rhan yma, beth galla i wneud i wneud yn siŵr bod y disgyblion yn wneud y cynnydd gorau. So yn yr ysgol ma' gyda nhw yy gyda ni tro fi, tro ni, tro ti, neu yn Saesneg I do, we do, you do. So gyda tro fi, fi'n credu dyna ble mae'r enghreifftiau, a fi'n gwneud yn siŵr bod fi wedi meddwl amdano'r enghreifftiau yn ofalus, y cynllunio fan'na, yy cael y cwestiynau addas, a wedyn 'ny tro nhw ar y diwedd yw nhw'n wneud yr ymarferion. Ond y rhan yn y canol, yym tro ni, we do, yw yn dosbarth fi, mae'n edrych ar byrdd y gwyn bach. So fi'n credu bod y cynllunio fyna'n rili really bwysig, a fi'n siŵr newn ni ddod i siarad gyda byrdd y gwyn bach mewn myned. Ond um, fi'n meddwl yn ofalus amdano pa gwestiynau fi'n rhoi, ond hefyd ar yr ochr arall, byddai di meddwl yn ofalus amdano pa gwestiynau fi'n mynd i holi. So wneud yn siŵr bod y cwestiynu sy'n mynd i ddigwydd yn y wers yn mynd i fod yn rili really fuddiol, yn cwestiynau dwfn sy'n dyfnhau dealltwriaeth nhw. a fi'n gofyn trwy'r amser yn y gwersi pam? Pam? Achos fi moyn bod y disgyblion yn deall a bod nhw'n gwybod pam maen nhw'n neud y camau hyn. So fi'n credu bod hwnna'n rhan pwysig iawn o'r cynllunio, y cwestiynau mae'r disgyblion yn ateb, ond hefyd y cwestiynau fi'n mynd i ofyn. A wedyn ni, fi'n meddwl amdano y dulliau fi'n mynd i fod yn defnyddio i ddysgu'r topics hyn. So yn yr adran gyda ni, does dim um, dysgu trics. Mae hwn wedi bod yn rhywbeth sy'n ffocws i ni ar sbel, ond yn ffocws mawr eleni. Felly, er enghraifft, um, wrth ehangu cwrn fache, dyw'r adran ddim yn cael defnyddio dull camo. Y prif reswm dros hwnna oedd, um, oedd y plant yn deall camo, plant yn gallu ateb cwestiynau a cael nhw'n gywir, tan bod fi'n newid rhywbeth bach. Um, tri ffracsiwn, ffracsiwn gyda cwadratig a ffracsiwn gyda llinol, o'n nhw, o'n nhw methu ateb e, y mwyafrif methu ateb. So oedd e'n golygu bod nhw methu cymhwyso eu dealltwriaeth nhw i rhywbeth bach fwy heriol, oedd bach yn wahanol. Oedd yn gweithio fi wedyn i weld dyn nhw ddim yn deall pam, dyn nhw ddim yeah. yn deall be maen nhw'n neud. Dwi'n gyfer siarad y ti lawer pan oedd hi'n uh, gwneud y gwaith ar gyfer y maes dysgu profiad ac oedd ti'n sôn ynglyn â'r uh, perfformio yn erbyn dysgu. A fi'n cofio ti'n gwneud cyflwyniad i ni ar hynny. Yndi ma' hwnna fatha pan ma' rywun yn craffu'r lyfrau ella 'di rywun ddim ond yn gweld yr yr perfformiad ar y dydd ma'r disgyblion yn dda iawn am efelychu'r athro dydi yn gallu dilyn patrwm neu rysait felly ond ydyn nhw'n gallu adalu fo wsos nesaf, mis nesaf, blwyddyn nesaf dyna 'di'r dysgu ynte. A dwi me'wl yy Daniel Wili- Willingham yndi sydd efo'r dyfyniad yn Saesneg yn memory is the residue of thought so fatha'n cof yw gwaddod meddwl. So 'dyn ni isio meddwl ni'n meddwl yn ofalus be' ma'r dysgwyr yn feddwl amdano fo yn y dosbarth. Ca' nw i feddwl fyd ynde? Ie. Ie. Achos 'dyn ni'n myn' mewn i wersi mathemateg yn amal a ma' Mae'r meddwl wedi cael ei dynnu allan a mae'r disgyblion jyst yn dis, dilyn cyfres y gamau. A fel y ti'n dweud cynt, dilyn patrwm. A weithiau, yr I do, we do, you do, da ni'n gweld e yn aml, mae'n gallu cael ei ddefnyddio'n rili really dda. Ond weithiau mae fe'n tynnu'r meddwl i ffwrdd a mae'r ma, ma, ma athrawon yn meddwl amdano, o gret, ni jyst yn dysgu disgyblion, reit, gwnewch hyn, gwnewch hyn, gwnewch hyn. Yeah.
A dwi'n meddwl, fideo yn does ar, ar wefan Estyn, mae Alaw fan hyn yn dysgu gwers. A wedyn, so, nes i sôn o'n am, am y cwestiynu. A wedyn oedden ni'n ton taro fi pyn o ti'n sôn am uh, diffinio sector cilch. Felly oedd y cwestiwn oedd, sut ydych chi'n diffinio sector cilch? A wedyn yr ateb oedd, o, rhan mewn cilch, y rhan yma mewn cilch, ond pam felly, y diffinio Mae angen bod rhwng dau radiws fan hyn, nid just dar mewn cylch. Ie, yeah, dim segment cylch.
Yeah. Yeah. A mae lot o athrawon wedi gadw fan hyn, o, oh, gret, a symud yeah. ymlaen. A mae fe mor, mor bwysig. Mae'n swnio'n iawn yn arwynebol, ond mae eisiau mynd, mynd i lawr yn ddyfnach. Yeah. Ti'n rhan y cwestiwn ni, sonia bach i fi am fel y ti'n cynllunio ar gyfer meddwl pa gwestiynau ti'n mynd i ofyn. Achos y wers nes i sgwennu fyny ar gyfer y thematig, pan ddos i mewn i Bro Morgannwg, bach yn wahanol i'r wers nath ni ffilmo, um, o ti wedi gwneud dechreuwyr o fanna, o ti wedi cynllunio fo, er mwyn gallu gofyn cwestiynau? Ie, yeah, so um, wrth i fi gynllunio, fi'n meddwl am y cam syniadau cyffredin sy'n mynd i ddod lan. a fi'n neud yn siŵr bod yr enghreifftiau neu'r cwestiynau fi'n mynd i fod yn holi yn tynnu sylw tuag at hwnna. A wedyn ni, fi'n crwydro'r dosbarth wrth bod y disgyblion yn ateb cwestiynau gyda dan o bapur a fi'n nodi enwau disgyblion lawr sydd naill ai yn neud y camsyniadau neu sy'n defnyddio dulliau gwahanol falle. So achos bod fi'n gwybod o flaen llaw be fi'n wylo amdano, be fi'n gwybod maen nhw'n mynd i wneud yn anghywir, fi'n ffindio hwnna o fewn y wers, achos mae'n digwydd pob blwyddyn. A wedyn mae'r sgwrs yn dyllu, gallu dod gyda'r disgyblion, achos fi'n gwybod, oce, okay, fi'n mynd i ofyn i so and so amdano hwn, achos maen nhw wedi wneud y camgymeriad, a mae'n tynnu sylw ato fe yn ddigon cynnar i ni gallu delio gyda fe a symud ymlaen yn well, gobeithio. O ran torri i fyny. Dwi'n gweld bod hwnna'n rhywbeth dydy bobl ddim yn wneud cystal a fi'n gwrando ar rei podcasts eraill yn Saesneg sy'n trafod mathemateg a maen nhw'n siarad am yr atomisation e a mae fe'n rhywbeth sy'n mor bwysig yn dydy. Uh, ti'n mo'n sôn fi, dwi'n dwi gwybod ti wedi gwneud lot o uh, ymchwil am er meddwl ynglyn â hwnna. Do, fatha'r baich gwybyddol yn te, fatha'r cognitive load ydy o'n Saesneg felly. Yn aml iawn, pan mae rhywun yn cael cwestiwn cymhleth, fath am camgyfrif y cymyd yr o dabl, mae yna nifer o gamau fan yna, does? A wedyn mae'n werth pedwar marc mewn arholiad, a mae'n cael ei ofyn yn aml, yr oedd mae disgyblion yn ateb o'n yn wael, ond mae yna nifer o gamau fan yna. Uh, ond yn, yn aml iawn mewn cwestiynau cyffelyb, mae disgyblion yn gadael unedau allan ar y diwedd, neu'n nghofio labelu'r echelinau mewn graff. Maen nhw'n meddwl gymaint am y, am y dasg, maen nhw'n canolbwyntio gymaint ar be maen nhw'n neud. Mae'r pethau ymylol yn cael ei anghofio, mae'r dydy'r mae'r baich gwybyddol yn ormod iddyn nhw. Felly mae'n bwysig e, torri'r tasgau lawr i ddarnau llai, ymarfer yr darnau yn unigol, a wedyn roed o'n nôl at ei gilydd fel jigsaw wedyn, a gobeithio yn y dyfodol fyddwn yn gallu gwneud yr, yr, yr, y dasg yn gyflawn a mae angen ymarfer a dod yn ôl ato fo dro ar ôl tro ar ôl tro, yn ddim jyst wneud o un waith a, a gadael o wedyn. Ie, yeah, fi'n meddwl bod rhaid peidio gorgyflwyno gormod o wybodaeth yr un pryd. Mae fe gorfod bod yn camau bach, cael nhw'n hyderus gyda hwnna, wedyn ni cam ychwanegol, cael nhw'n hyderus gyda hwnna, yn lle roi sawl peth ar ôl ei gilydd a disgwyl bod nhw'n cofio reina i gyd. Ch'mo', fi'n stryglan i gofio pethe'n hunan, so ma' raid i ni dorri pethe lan i'r disgyblion fod yn gallu neud e. Ac yn anffodus, dyna be' 'dyn ni ddim yn gweld digon ohono fe mewn ffordd, 'di bobol yn meddwl amdano fe. Ch'mo' ma' dwi'n cofio dywediad rhywun yn dweutho fi pan o'n i'n dechre dysgu, o ma' mathemateg yn nifer bach o syniadau mawr, nid nifer mawr o syniadau bach. Ond, os ych chi moyn i nhw ddeall y syniadau mawr, mae rhaid torio fyny'n gyntaf, ond yn ei siŵr bod bobl yn gwneud y cysylltiadau yna. Yeah. A dwi'n cofio pan o'n i'n addysgu, oeddwn i byth yn dysgu Pythagoras, nes o'n i wedi dysgu aildrefnu fformlau. Achos cwbl oedd Pythagoras wedyn, oedd yeah. Cymhwyso ne. So nhw'n dysgu sgiliau bach o sut i ddatrys hafaliade gyntaf, wedyn o'n nhw'n dysgu sut i un cam, dau gam, tri cham, mynd yn fwy dyrys, rhife negatif ac yn y blaen, a wedyn wel oedd yr Pythagoras jyst dangos nhw sut oedd yr yy lle ble oedd yr fformiwla wedi dod, dangos nhw sut oedd o'n gweithio ac yn y blaen, a wedyn cwbl o ddod cymhwyso beth nhw wedi dysgu'n barod ac chi'n gallu neud yr ail ddarne mor sydyn wedyn oherwydd o'ch chi 'di dysgu'r darne eryll o'dd yn cysylltu mor agos i hwnne yn dda yn y lle cyntaf. Um, Arno hwnna fi 'di um, mynd i addasu cynllun gwaith yr ysgol, yr adran, sori, achos nes i Bino'r hen cynllun gwaith a dechrau 'to er mwyn bod be ti'n sôn fan'na yn digwydd fwy cyson. Odd ni'n... Ni nawr yn dysgu topig, symud mlan topig arall, topig arall a mewn cwpwl o wthnose byddwn ni'n adeiladu nôl ar y topig so ma'r cynllun gwaith nawr wedi ca'l 'i dorri lan i lot fwy o ddarne fel bod fel nest di sôn gynne bod yr odalu yn digwydd. Fi'n credu bod yr odalu cyson, chimod yr Ebbinghaus forgetting curve, mae angen yr adalu dyddiol, wythnosol, misol, a os nag yw'r cynllun gwaith wedi cael ei gynllunio i roi cyfleoedd i'r disgyblion wneud yr adalu 'na, wedyn ni, ni'n ni barod yn rhoi problemau i'r disgyblion i jyst dysgu topic a wedyn ni symud mlaen. Ni'n wneud anghyfiawnder gyda nhw, mae rhaid bod ni'n dysgu topic a ail-ymweld yn gyson. Um, So nes i edrych ar y cynllunio gwaith, ond mae'n i erbyn hyn, mae gyda ni polisi o fewn yr adran, um, rhaglen pedwar, lle ar dechrau gwers, mae pedwar cwestiwn ar ddechrau pob gwers mathemateg, mae disgyblion yn dod mewn, a maen nhw'n gwybod bod nhw'n ateb cwestiynau, sy'n gret, ond mae'r cwestiynau wedi cael eu cynllunio'n rili really ofalus, so maen nhw'n naill llai yn dwy'n i gof a dalu gwybodaeth, topics ni wedi wneud dros yr wythnos, pethefnos, mis diwetha, yn lle bod ni'n dysgu rhywbeth anghofio amdano fe. ond falle yn fwy effeithiol ni'n meddwl am y topics sydd ar y ffordd, a beth yw'r wybodaeth sydd angen, beth yw'r wybodaeth sylfaen sydd angen ar y disgybl i lwyddo gyda'r topic newydd. So er enghraifft, os bydden ni'n mynd ati i ddysgu y topic cyfaint cylinder, bydden ni'n neud yn siŵr bod fi wedi adalu arwynebedd cylch yn y rhaglen pedwar yn y gwersi cyn, achos heb arwynebedd cylch, bydd y disgyblion methu llwyddo gyda'r topic cyfaint silindyr. A mae'r wrth bod fi wedi wneud hwnna, mae'n golygu bod y disgyblion yn gallu delio gyda'r wybodaeth newydd yn well. Dyw gwybodaeth blaenorol ddim yn rhwystro nhw. Sef beth ti'n sôn am cynt, ynglyn â'r cognitive load. A dwi'n meddwl, o ran cynllunio'r curriculum, dyna lle mae gennym ni fel penaethiaid adran y cyfrioldeb mwyaf. Dwi'n nath rwy'n eh, ddisgrifio fi un waith fatha cynllunio box set teledu. Os rwy'n yn meddwl amdan yr, y cyfresu teledu dyn ni'n fwynhau wylio fwyaf, ac yn meddwl pam, wel, mae'n mynd i'n cael ei cynllunio fel mae yna, ma stori yn mynd o'r cychwyn cyntaf i'r benod olaf. A dwi'n meddwl amdan yn cwricwlwm mathemateg fel yna wan. Be mae'n gwneud o flwyddyn saith i, i hyd at i diwedd i, i amser yn flwyddyn un o'r ddeg. A dwi'n meddwl amdan cyfresu eraill, efallai fel y Simpsons er enghraifft, oedd o'n cychwyn i ffwrdd yn un poblogaeth iawn, ond erbyn rwan, dydy'r dy pobl ddim yn gwylio'r penodau gymaint. Roedd yn mynd yn, yn un donog, mae cymeriadau dal yr un un oed, mae nhw wedi rhaid allan o storiau i wneud. Wedyn, efallai mae dyn ni'n teimlo wedyn, fel dyn ni'n cyrraedd blwyddyn un o'r ddeg, os ni'n dal yn mynd i wneud yr un un mathemateg dor o'r ôl tro ar ôl tro, mae hwnna'n mynd i fynd yn stêl. So cynllunio o'r cychwyn i'r diwedd. Yeah. Un o'r pethau, ti'n sôn am rhaglen pedwar yn fanna. Nawr, Mae dy ddeunyddiau di ar mathematic.com allan e, um, i ysgolion, a dyma ysgolion yn defnyddio nhw, llawer. Ond be fi'n gweld lot ohono fe ydy, dych chi wedi cynllunio lle mae'n disgyblion yn ymarfer, a wedyn mae gen ti ar y diwedd gyfleoedd i ddisgyblion cymhwyso. A un o'r pethau dyn ni'n feirniadol ohono fe, yn aml ydy, dyn ni ddim yn gweld digon o gyfleoedd i ddisgyblion gymhwyso, ar ddiwedd, falle dysgu topic, ond hefyd datrys problemau ac yn y blaen. A twod, sonio ychydig bach i fi am twod, y meddylfryd tu ôl o hynny, a unrhyw syniadau gyda ti, mae gen i fi syniadau neu son mewn mudiad, ond mae unrhyw syniadau gyda ti pam ti'n meddwl mae pobl yn osgoi hynna wedyn? Ydy, mae'n weithiau, weithiau mae rhywun yn mynd fewn i wers, a wedyn mae'r mae darn gweithdrefnol jyst yn gallu cadw'r disgyblion yn brysur yn dydy, mae'n hawdd iawn egluro sut i wneud rhywbeth a gosod gwaith sy'n parhau gen munud fod yn gallu gweld y disgyblion yn, yn carfan yn dawel a gallu gwneud rhyw waith gwynyddol. Ond wedyn, y gwir pwer mathemateg wedyn di allu ddefnyddio fe mewn cyd-destun. Rwy'n pyn, pyn, pyn mae rhywun yn mynd i fyd gwaith wedyn, mae dyna lle mae rhywun eisiau defnyddio mathemateg i ddatrys problemau. A dyna fydd ni angen yn y dyfodol, pobl sy'n gallu datrys problemau yeah. y, y, y byd sydd gennym ni efo'r deallusrwydd artificial, Um, fydd yna lot o bethau'n cael ei wneud yn automatic, fydd ddim angen y gweithrefnol gymaint efallai, ond fydd angen pobl sy'n gallu rhesymu, yn gallu yn cymhwyso i strategaethau gwahanol mewn gwahanol swyddi. A un peth dwi'n dwi bendant yn, yn grif amdano fe ydy, chwn ni sôn yn y lefel her, a mae Estyn wastad yn gwthio, mae eisiau lefel her uchel mewn gwersi. Ond mae rhaid adeiladu disgyblion i fod yn gallu am dy gymod gyda'r lefel her yna. Mm. A un o'r pethau dwi'n teimlo sy'n rili really bwysig ydy bod mae rhaid paratoi nhw a rhoi y cyfleoedd yna pan maen nhw'n barod a wedi, wedi hyfforddi nhw fod, bod nhw ddim yn teimlo o fi ddim yn gallu wneud hwn. A mae hwn yn nodwedd um, mor bwysig y maths, achos fel ti'n sôn gynt, mae fe yn bwnc eitha anodd os ydy disgyblion dim ond uh, i, i ddysgu y darn rhesymu a cymhwyso yna, os nad ydyn nhw wedi cael eu hyfforddi'n dda yn ddechrau ffurfio i gallu ymdopi 'da fe. A fi'n credu bod dyna... mae bobl wedyn yn gweld, 'w, mae hwn yn eitha anodd i ddysgu. A 'dyn nhw ddim eisiau'r amser caled 'na, ond mae fe mor bwysig 'fyd i gael y disgyblion i fod yn gallu gweithio i adeiladu dycnwch nhw, a bod yn gallu gweld, wel, dydy mathemateg ddim bob amser yn dod yn syth, dych chi'n gorfod gweithio arno fe, dych chi'n gorfod... a creu'r uh, amgylchedd ar ran eich dosbarth chi, lle sy'n ots os nhw'n gwneud camgymeriad, sy'n ots nhw'n ddim yn gweld rhywbeth yn, yn syth fod nhw'n garfod meddwl amdano fo o wahanol gyfeiriadau ac yn y blaen. Ie, yeah, fi'n meddwl bod e'n bwysig i adeiladu'r awyrgylch na a cael y disgyblion fel o ti'n sôn i, i fod yn hapus i wneud camgymeriadau. um, a bod ni'n dathlu camgymeriadau da, mm. os ni'n mm. gweld cam, camgymeriad sy'n dangos potensial y dealltwriaeth, bod cyfle i gael sgwrs amdano fe. Um, eto, fi'n sôn am y byrdd y gwyn bach, ond maen nhw'n arf mor gryf um, fy mhrofiad i, mae disgyblion just folon rhoi cynnig, Achos brad bwrdd gwyn bach sy'n mynd i gael ei rwbo mas. Sdim ots, I guess. S- Sdim ots. Na.
So maen nhw folon rhoi cynnig arno fe, a mae fe'n gyfle mor dda i roi codi hyder disgybl. Chi'n gallu rhoi adborth byw, positif, adeiladol. Mae'n gyfle gwych i'r disgyblion wneud y cymgymeriadau hyn, a fel o ti'n sôn, i ddatblygu dygnwch a gwytnwch y disgybl, achos gyda fi yn y dosbarth, os mae disgybl yn cael cwestiwn anghywir ar bwrdd y gwn bach, na i weud na, trio to. A mae rhaid i nhw fy nôl a mynd, oce, okay, edrych eto a dim disgwyl i fi mynd na dyma'r ateb. Mae nhw gorfod ail ymweld a gweithio trwyddo camgymeriadau eu hunain a datblygu i fod yn fwy annibynnol a cael y gwytnwch na achos yn maths. Mae nhw'n mynd i fod yn anghywir lot. Mae fe mor amlwg gyda ni fel pwnc pan chi yn anghywir. A mae eisiau cael y disgyblion i fod yn, yn okay gyda hwnna. Hwnna yw'r un peth i fi sydd yn fwyaf um, unigryw i maths i gymaru efo pynciau eraill. Ydy'r camsyniadau neu mae disgyblion yn gallu cwmpo mewn iddo fe, a pa mor bwysig ydy bod athrawon yn adnabod yna. Wel, un peth, Gary, ys gai dod fewn fan yna, lle dyn ni'n defnyddio lot o cwestiynau diagnostic. A ni'n dod i ofyn sy'n ti'n mewn mynd amdano fe nawr. Ie, yeah, os gael, ond eich ei gyfyd y mantais yeah, o'n eich yn mynd ymlaen o'r bwrdd a gwyn bach. ti wedi sôn yn aml am, a mae yn yr adroddiad hefyd ydy, yn cael ei adnabod fel arfer dda. Ond dwi'n dwi, gweld y cwestiynau diagnostig fel yr, yr lefel nesaf, os liciwch chi, o'r, or byrddau gwyn bach. E, dwi'n defnyddio'r wefan diagnostic questions i, i gofnodi hyn hefyd. A wedyn, cwestiwn diagnostig yn syml iawn, di cwestiwn lle mae'r atebion anghywir, e wedi cael ei dylunio'n ofalus i, i, i edrych am gam syniadau mewn mathemateg. Felly, er enghraifft, os yw'n meddwl amdan uh, asesus di dysgyblyn yn deall sydd wedi gyfrifo rhifa sgwar, so eich sy'n ni'n gofyn beth di 5 di sgwario, a wedyn yn amlwg sy'n eisiau 25 fel atab, ond wedyn y cam syniad amlwg wedyn ydy pobl yn gwneud 5 llos i fod 2, felly mae angen i 10 fod yn un o'r opsiynau eraill, a wedyn fel arfer mae yna bedwar uh, dewis gwahanol. 20 weithiau hefyd, achos maen nhw'n meddwl am sgwar a pimp rownd yr ochrau yn dydyn. Oh, so cael prymyd. Meddwl am prymyd i'r sgwar, a faint o bell ydi o gwmpas. Ond mi eisiau meddwl yn amolus hefyd am y rhifedd yn ei ddefnyddio mewn cwestiynau fel yna, roedd pimp di sgwario, so hwnna'n gwestiwn teg, ond os ydyn meddwl am dau di sgwario... Yn y gwestiwn gwael, yndi.
So hwnna ddim yn amlygu'r camsyniad. Fi'n, fi'n,
ni wedi sgwennu fan yn y droddiad, uh, o ran, da ni'n dweud bob amser, sgynna ni ddim ffafr, uh, dilldi'n ffafrio. Ond os 'da ni'n mynd mewn i wersi mathemateg, a neu gwersi rhifedd ar dros y cwricwm, really, mae yna gymaint o gamsyniadau mae disgyblion yn gallu cwmpa mewn iddyn nhw. Mm. Da ni'n dweud drwy amser, da ni'n eitha beirniadol os na di athrawon di adnabod hynna mewn ffordd amserol a mynd i'r afel dyn nhw. A mae'r ddau ddull yna mor werthfawr. Fi'n doeddwn i ddim yn wedi dod ar draws dysgu um, um, gwestiwn diagnostig pan o'n i'n dysgu, a fi'n gallu gweld fel maen nhw'n gallu gweld mor bwerus um, o ran adnabod camsyniadau. Ond o ran, os ydyn nhw'n gwneud algebra, neu syrdiau er enghraifft, wnes i gweld syrdiau yn ystod y mis diwethaf yma, lle oedd um, disgyblion nhw yn cwmpo mewn i gymaint o wahanol trapie, o'n i'n meddwl, byrddau gwyn bach oedd y gorau yn fanno, yn hytrach na deg, cwestiynau diagnostig. A hefyd o ran algebra, fel maen nhw'n sgwennu'r dull ac yn cyfathrebu'r dull, a mae hwnna mor bwysig, a chi mae'n gweld sut mae'r disgyblion wedi sgwennu'r dull. Felly, mae, ond mae cwestiynau diagnostig yn lle bod yn gret. Ti'n gallu sôn dwi, pan o'n i drawn ar, yn Creidyn ar yr olygiad craidd, oeddech chi wedi bod yn defnyddio nhw hefyd fel ffordd o asesu dealltwriaeth disgyblion y ddechrau blwyddyn saith, a fel o'ch chi'n tracio ar hyd wedyn y cyfnod yn yr ysgol. Ie, yes, mae gennym ni cyfres o gwestiynau diagnosig fatha asesiad ar fynediad, a mae gennym ni 90 o'n yn y gyd, a wedyn dyn ni'n cael y dysgu blino, dim o dan unrhyw bwysau, os yn dweud yn Saesneg low stakes quiz, felly dyn ni'n mynd i wneud byd efo'r data. Ond dyn ni wedi bod yn defnyddio yr un un rhai blwyddyn ar ôl blwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae bron iawn i 15 mlynedd di mynd bellach e- ell- ell- ers i ni gychwyn hyn. Ond mantais hynna, dwi'n meddwl, yn byd addysg, ar y deg mae dal iar yn te. So mae eisiau pethau wreiddio yn, yn sicr. Ond erbyn wwan, dyn ni'n gweld canlyniadau tygau y dysgwyr yma hefyd. Felly, dyn ni'n gallu tracio nôl i be nath nhw'n wneud yn ystod blwyddyn saith. A dyn ni'n ni gallu gweld... Nes, nes di ddangos yeah. um, graff yn dod o ran cyd-berthyniad. Mae yna gyd-berthyniad cryf iawn rhwng be maen nhw'n neud yn cychwyn blwyddyn saith a be maen nhw'n gael yn ei tgau wedyn. Ond mae hynna'n mor bwysig iddo fi fel pennaeth adre pan mae blwyddyn saith yn cyrraedd. Um, mae gennym fi dystiolaeth o'r cychwyn gyntaf pa fath o flwyddyn sydd gennym fi. A mae'n gosod y disgwyliadau wedyn ar gyfer y flwyddyn yna o ran pa fath o raddau tygau dyn ni'n disgwyl gael yn y diwedd. Ond o ti hefyd yn sôn ynglyn â fel ti'n defnyddio hwnna wedyn i gynllunio ymyraethau, cynllunio um, dechreuwyr chi yeah. yn ôl yr, yr bylche, o'ch chi'n gweld? Dwi'n gallu... Dyn ni wedi dysgu am ryw reswm yn, yn, yr, yn y cyfres o gwestiynau sydd gen i'n fod yn 90 cwestiwn, ond mae 40 yn rhyw pwysig. Os di dysgwyr yn cael llai na 40, dyma'r dysgwyr sydd ddim yn debygol o beidio cael grad ec ar ddiwedd yn cyfnod yn yr ysgol. So be dyn ni'n neud yn ystod blwyddyn saith wedyn, pawb sydd wedi cael rhwng 30 a 40, os ar y ffin draddodiadol ec dy fan yna, dyn ni'n targedu nhw yn ystod blwyddyn saith, dyn ni'n paru nhw fyny un i un hefo dysgwr mathemateg o flwyddyn deuddag, system buddy sydd gennym ni, a wedyn un sesiwn cyfrestru bore o'r wsos, maen nhw'n gweithio efo'i gilydd ar be maen nhw wedi wneud yn, yn ystod y gwersi mathemateg yr wsos yna. Ni'n neud rhywbeth rili really tebyg. Yym, sim gyda fi gymaint o ddata â ti, dim yn agos, dim ond newydd ddechrau fe i fi, ond mae gyda ni'r prawf cychwynnol, a wedyn 'ny mae gyda ni Menter Maths ni'n galw fe, ble mae disgyblion yn gweithio gyda yym disgyblion lefel A ni yn ystod cyfnodau cofrestru. So...
Mynd yn ôl i beth o'ch chi'n sôn am cynt ynglyn â cwestiynau diagnostig, um, byrddau gwyn bach. Yn aml iawn, dyn ni'n gweld athrawon, dyn nhw ddim wedi rhagweld y camsyniad sydd gyda ysgyben, ond hefyd ddim wedi gweld bod falle'r gwybodaeth um, oedd angen ar y disgyblion cyn bod chi'n dysgu'r hmm. topic yna. A dyn ni'n gallu gweld bod nhw'n cael eu defnyddio'n rili really dda ar gyfer hynny. Nawr, dyn ni'n feirniadol yn aml yn un o adroddiadau ni yn gyffredinol yn lefel her mewn gwersi. Nawr, o ran mathemateg, mae rhaid iddo fod yn berffaith yn rhaid. Os y rhiso, yeah. a di disgyblion ddim yn meddwl, a fel y ti'n dweud cynt yn mynd ar y dywediad yna, mae rhaid yn nhw fod yn meddwl er mwyn fod yn dysgu. Mm. Ond wedyn os ydy o'n rhy uchel, mae'r disgyblion yn colli diddordeb, maen nhw yn colli hyder yn ei mathemateg, a faint o ddisgyblion yn ni'n clywed allan nes yn dweud, o, o, fi ddim yn gallu gwneud maths, a, a wedyn y rhieni yn dweud yr un peth, yeah. a rhai athrawon yn dweud yr un peth. Um, o ran lefel yr her, mae fy mor bwysig bod o'n iawn, ond o ran Mae, mae, mae'r byrddau gwyn bach yn gallu bod, neu'r cwestiynau diagnostig yn gallu bod mor dda ar gyfer hynny. Ond beth ni hefyd wedyn yn gweld weithiau mewn gwersi, di gwersi'n fflatlein o. Um, dydy, mae disgyblion di deall, ond dy'r athrawon ddim yn symud ymlaen me, mewn unrhyw ffordd. Yeah. So ran cynnyddu lefel yr her, neu cynnyddu cyflymder y wers, mae hwnna'n gallu bod mor werthfawr wed. Un peth arall o'n i'n mynd i sôn am yn fan hyn ydy, o ran beth ni'n sôn yn fanna, bod rhaid i'r lefel yr her fod yn ddim yn rhy uchel, achos mae fe'n gallu taro hyder disgyblion. Chi'n neud bach o waith yn do, ynglyn â gweithio gyda rieni ar ei meddylfryd nhw. Do.
Ond dwi'n mynd, mynd yn ôl at y pwynt o lefel her yn gyntaf, Gary, dwi'n Mark McCourt sydd efo'r dyfyniad, dwi'n meddwl, felly, pan nath rwy'n ofyn iddo fo, be, be ddylwn ni ddysgu nesaf i'n dysgwyr? A wedyn yn Saeson nath o ddeud, well, teach them something that they don't know. Mae ma, ma hwnna mor syml dydy. So mae ma gallu, ma rwy'n gallu berwi mathemateg lawr. Be dyn ni'n ei nesaf o rhywbeth dyn nhw ddim yn wybod. Ond mae ffeindio be'n union dyn nhw'n wybod yn barod yn, yn fwy o her yn dydy. Felly dyna lle mae'r problemau'n dod i fewn. Felly... Rili really cadio'r rhywbeth yna. Yeah. Dysgwch rhywbeth sydd yn 'dyn nhw ddim yn gwybod, ond sydd yn agos iawn i beth yeah. maen nhw yn gwybod. Ie, yeah. ie.
Yeah. Felly, ie, yeah, dyn ni wedi bod yn gweithio wedyn efo rhieni, so nathon ni arolwg yn ddiweddar yn gofyn os oedden nhw'n teimlo'n hyderus helpu allan adra. A wedyn oedd hanner nhw, bron iawn i hanner nhw'n dweud, wel, dwi ddim gywir yn teimlo'n hyderus yn, yn helpu allan efo mathemateg adra. Felly nathon ni gynnal cyfres o sesiynau yn yr ysgol i rieni yn sôn efallai am y technegau os a nhw ddim wedi gweld yn yr ysgol, a pethau sydd e- yn edrych yn estron, pethau fel y trinolion dyn ni ddefnyddio, y modelau bar, ac yn mynd dillau gwahanol o luosi oedd oedden nhw ddim yn cyfarwydd efo. Mae dilliau di newid nawr, nag yno. Ydyn. Ie. Yeah. Ydyn.
Ie, yeah. fi'n credu o ran lefel yr her fyd, ni di sôn amdano cynllunio a cynllunio cynllun gwaith ac yn y blaen, ond mae rhaid i ni dderbyn, mae rhaid addasu fe. Ni gorfod ymateb i a 'na'r addysgu gorau, y dysg, yr addysgu sy'n ymateb i lle mae'r disgyblion. Yn gwybod. Ac yn symud nhw ymlaen os dyn nhw'n gwybod rhywbeth. Ie. Yeah. Ac yn cymryd cam yn ôl pam, sydd, pam maen nhw ddim yn siŵr am rhywbeth. Yeah. Mae angen y sgwrs cyson o fewn cyfrifoldeb adran amdano'r cwricwlwm a wedyn ni, ond fel nes ti sôn, mae angen yr ymateb yn y dosbarth. Mae angen i'r athrawon gael yr hyder i ychwanegu enghraifft arall os bod y disgyblion yn gweld e'n anodd ddim mynd yn arafach ac y gwrthwyneb os maen nhw'n gweld e yn hawdd. Fi'n credu mai dyma ble fi 'di gweld athrawon yn gweld fwya anodd yw os ma'r disgyblion yn delio'n dda gyda fe newn nhw ddim cael gwared â'r cwestiyne a mynd yn gyflymach a meddwl am cwestiwn fwy heriol. So fi'n credu bo' isie ni ga'l hyder yn ein hunen i addasu ar lawr y dosbarth. Fi hefyd yn meddwl o ran y syniad 'ne o cadw disgyblion yn meddwl a y syniad fyd bod mae ymarfer yn bwysig yn mathemateg. Mae angen disgyblion ymarfer pethau i ddod yn, yn dda yn fe. Um, rhywbeth dwi wedi gweld, dan ac o'n i ddim yn ymwybodol ohono pan o'n i'n dysgu, ond fi'n credu o'n i'n gwneud tipyn bach ohono fe, oedd jyst amrywio enghreifftiau chydig, mm. fel bod disgyblion yn medrych ar gamsyniadau, cysylltiadau ac yn y blaen. Um, a Ma' ma' hwnna 'di do' allan yn rwbeth mawr iawn, mwy mwy mwy na heb yn Lloeger, chydig iawn ohonon ni'n gweld dyddie 'ma, sef theori amrywiad, y variation theory, a ma' 'na wefane allan 'ne sydd yy gyda cwestiyne. Ti mo'n neud bach o waith ar hwnna yndo, o ran theori amrywiad? Do, dwi'n lot o'r pecynne gwaith yy 'dyn ni 'di awduro dros y blynyddoedd yn defnyddio'r y theori amrywiad 'ma, felly y syniad fo ni os os 'na rywun yn meddwl am rhife negatif,

A wedyn, swn i'n gallu meddwl am sut dwi'n gallu cyfuno chwech a dau drwy adio tynnu. Mae'n gwella ffyrdd.
Ie, yeah, mae yna, allan mae wyth i gyd efallai, does? Mae gen i fi chwech adio dau, chwech tynnu dau, negatif chwech adio dau, negatif chwech. A dyn os rwy'n yn, yn amrywio hynna, yn, yn aml iawn mae'r mae plant yn gweld patrymau rhwngthyn nhw. A be dwi wedi sylwi sydd yn ofnadwy bwerus ydy weithiau mae plant yn hunan gywiro.

A wedyn weithiau dwi'n gweld y camsyniad fod nhw eisiau mynd y ffordd anghywir ar y llinell rif, fod nhw wedi dal yr heol ond ddim wedi gymhwyso fo'n iawn wedyn. Ond be dwi'n dwi ffeindio wedyn, os dwi'n amrywio'r cwestiwn yma ddigon o ofalus, pyn dwi'n rhoi dau gwestiwn tebyg, maen nhw'n sylwi, o, oh, Meda'n meda'n defnyddio'r cam syniad yma sydd gennym ymhen, cos mae'r ateb yr un nesaf yn fod yn wahanol. Athyn ni mewn i pen glais, a ffilmo gwers ar theori amrywiad, ac oedd y pennaeth adran yn siarad wedyn, a 'da ni wedi ffilmo fo yn siarad, ac oedd hi'n sôn ynglyn â y tri gwahanol ffordd oedd yn defnyddio um, uh, theori amrywiad. Un ohonyn nhw o ran yr ymarfer, ond cadw ddisgyblion i'n feddwl, so felly byddai'r ymarferion yn newid chydig. Mm. A, a'r un ffordd arall, oedd yn union beth oedd ti'n sôn yn fan efo'n rhif y negatif, so oedd e'n sôn ynglyn â pedwar um, Dwi'n meddwl am hwn nawr. Uh, pedwar, o ie, pedwar tynnu pedwar, zero, pedwar tynnu tri, un, pedwar tynnu dau, dau, pedwar tynnu un, dim, uh, sorry, tri, pedwar tynnu zero, pedwar, pedwar tynnu minus un, a bod disgyblion yn gallu gweld yn ôl y patrwm y byddai fe'n mynd yn bimp, a wedyn gallu gweld wedyn bod yr tynnu negatif yna'n golygu adio a o'n i me'wl waw bwerus yndydi? So ma' ma' hwnna'n rwbeth 'dan ni'n trio codi ymwybyddiaeth ohono yng Nghymru achos 'dan ni'm yn gweld digon ono fe. A... Ond mae mor bwysig to eto ar, ar lefel adrannol felly sicrhau'r amser yn ystod y cyfarfodydd adrannol i gael sgyrsiau am bethau fel hyn. Mae mor hawdd gwneud y pethau uh, gwaith papur ddydd i ddydd, ond... A dyna'r tueddiad i fod. sicrhau amser i, i drafod fel adranna yeah. y, y gwaith sy'n dod i fyny. Nathon ni drulio awr yn ddiweddar ar, ar, yn sôn yn y creidyn am dulliau lliosi gwahanol. Just, yeah. just, just fel i fanylder yeah. am un testyn, ond mae eisiau just diogelu'r amser adrannol na dwi'n deimlo. A bendant, a, a mwy ohono fe i drafod pethe o ran pedagogeg ac o ran sut dyn ni'n dysgu rhywbeth neu sut dyn ni, pa gamsyniadau ydych chi'n dod ar draws os ydych yeah. chi'n dysgu'r testyn yma, sut dyn ni'n mynd i dod i adnabod nhw, pa ddisgyblion sydd wedi cwmpa mewn i'r trap ac yn y blaen. Um, Mae'r dulliau hyn, ac nhw, fel ti gwmos newydd angos, yn jyst yn helpu'r disgyblion i ddeall pam. Os ti'n mynd i ddysgu rhifau negatif fel 'na, dwyt ti ddim yn mynd i gael cwestiwn o'r disgybl yn gofyn pam bod tynnu rif negatif yn adio, achos maen nhw wedi gweld e. Hmm. So fi'n credu bod, fel ni'n gweud, y sgwrs yfe. A mynd yn ôl y dealltwriaeth, yeah. uh, unwaith eto, a dysgu i ddeall, a beth ni'n trio gweld drwy'n ser. Um, un o'r canfyddiadau eraill o ddath o allan yr athematig oedd ynglyn â y gefnogaeth sydd allan e ar gyfer y mathemateg. Nawr, ni wedi sôn yn yr adroddiad bod yna ddigon o gefnogaeth dysgu proffesiynol cyffredinol allan yna, ond dim digon sydd yn benodol ar gyfer y mathemateg. Mm. Um, beth eich teimladau chi fel penaethiad adran ynglyn â hwn? A law, beth sefyllfa o ran faint sydd allan e ar eich cyfer chi?
Fi'n cytuno, bydden, fi ddim yn gallu meddwl am lot o gefnogaeth sy'n mas na i ddatblygu athrawon. Chymod, mae prinder athrawon maths ar hyn o bryd, so fi wedi, yn y gorffennol, wedi cael athrawon sydd ddim yn athrawon mathemateg yn dysgu'r pwnc, a fi wedi cael cwpl o nhw'n gofyn i fi oes hyfforddiant mas 'na, a fi ddim yn gallu meddwl am yr hyfforddiant bydden nhw'n gallu cael i addysgu mathemateg. Wrth gwrs, o fewn yr adran, chimod, arsylwi, polisi drws agored ac yn y blaen, ond yn allanol, fi ddim yn teimlo bod digon o hyfforddiant. Fi ddim yn gallu meddwl am lot o hyfforddiant. Ti'n gwybod am hyfforddiant? Ie, yeah, wel, dwi'n meddwl, lotri Cold Post ydy yn ffodus di bod yeah. dros y blynyddoedd diwetha. Ni wedi sôn am hwnna yn yr adroddiad. Um, o ran, a dyn ni'n sôn bod y ddysgu mathematig yn rhy amrywiol. Ie, yeah, ond oedd hwnnw ddim yn lotri Cold Post. Oedd o'n digwydd bod jyst rhai adrannau'n gryf, rhai ddim. A oedd hwnna ddim i'w wneud gyda lle oeddech chi'n Nghymru. Na, rili, really, o ran uh, oedran chwaith, oeddwn ni'n gweld cryfderau a meistr gwella o ran addysgu mathemateg ar hyd y continwm o 7 at 16, sef ffocws yr adroddiad. Ond fel ti'n dweud yn fanau nawr, mae fe yn lotri cod post, a dyn ni wedi dweud hynny o ran yr gefnogaeth sydd ar gael allan e ar gyfer addysgu mathemateg. Rydw i'n gwybod, ond dwi'n gweithio yn y gogledd lle oedd y rhanbarth gwên yn bodoli, ond mi, mi oedd gen i'n arbenigwyr penny gamp, dweud y gwir, um, yn, yn gweithio fyny ffion uh, a Sian yn fan yna, oedden ni'n cael hyfforddiant gwych te, ond ma jyst yn piti fod hwnna wedi cael ei golli rwan. A wedyn fydd yn ddiddorol gweld rwan beth sy'n digwydd Ydy. dros y misoedd dwythaf, um, mae misoedd dim y misoedd dwythaf, y misoedd nesaf o ran pa gefnogaeth fydd a gael iddyn ni fel ysgolion. A, a daw sa'n gweld rhywbeth sydd yn gyson ar draws Cymru fel gan pawb wedyn yr, yr hawl i'r un un lefel o Ac yn benodol ar gyfer mathemateg. Ond sicr, dyn ni'n edrych dros y ffin ac yn gweld yr NCTM, dyn ni'n gweld fyna gynadledda, mae rhywun yn gallu mynd iddyn nhw, ond wrth gwrs yng Nghymru sy'n ni'n gweld trefeilio'n bell i gymryd mantais yeah. o hynna, sa'n dda, sa'n wych gweld ba tebyg yn cael ei ddatblygu yng Nghymru

Uh, a'ch atgoffa chi, mae'r adroddiad ar ein gwefan ni, um, estyn dro, llew dros, cym, dros Cymru. Um, mae yna ffilm, mae yna fideos o rhai o'r um, pethau dyn ni wedi gweld. Mae dyn ni wedi sgrifennu rhai astudiaethau achos o rhai arferion diddorol welson ni. A dyn ni hefyd wedi um, rhoi cwestiynau ar ddiwedd bob penod i um,